Чурапчы улууһун Кытаанах нэһилиэгиттэн улуу художниктар, учуонайдар, биллиилээх спортсменнар дьоһун дьон үүнэн сайдан тахсыбыттара. Ол курдук көҥүл тустууну аан дойдуга аатырдыбыт үс олимпиаһы иитэн таһаарбыт Дмитрий Петрович Коркин, сахалартан бастакы филологическай наука доктора Евдокия Накентьевна Коркина, Саха народнай суруйааччыта Василий Семенович Яковлев Далан, аатырбыт художник Афанасий Петрович Собакин, сахалартан бастакы байыаннай лүөччүк дьахтар Вера Кирилловна Захарова, психологическай наука доктора Анастасия Петровна Оконешникова уонна да атын саханы саха деппит дьоһун дьондорун ааттарын биир дойдулаахтара киэн тутта кэпсииллэр. Кытаанахтар кэнчээри чаттара эмиэ төрөөбүт дойдуларын аар-саарга аатырда, сураҕырда тураллара үөрүүлээх. Биһи нэһилиэктэн Бу холобур Чурапчы улууһуттан республика хэттэ бочуоттаах гражданина баар буоллаҕына, онтон биэс бочуоттаах гражданин Кытаанах нэһилиэгиттэн төрүттээн төрөөбүт үөскээбит дьоннор биэс киһи таххан турар. Онон бу Кытаанах нэһилиэгэ биир улууска, республикаҕа биир биллэр-көстөр нэһилиэк буолар. Онтон эдэр оҕолору кэпсиир буоллахха, биһиэхэ эмиэ эдэр учуонай оҕолор таҕыстылар. Ол курдук ааттыахха наада, оттон биһиэхэ Бу кэнники кэм кэнниттэн учуонай оҕолорбут киһи үөрэ ааттыан сөп Коркин Евгений Николай Васильевич Васильевич билигин интернат-школаҕа институкка Чурапчы институтугар үлэлии сылдьар. Үөһэттэн таҕыста бу биһи республикатыгар республикабытыгар аатырбыт худуоһунньук дизайнер Кыыдаана Игнатьева Биһиэхиттэн бу кэлин кэмҥэ тустуук таҕыста Россия чемпиона Егор Пономарев биһиэхэ таҕыста бу кэлин кэмнэргэ миэттэн билиҥҥин даҕаны күрэхтэһэ сылдьар кыргыттарга Россия аан дойду призера Россия чемпиона Сайыына Седалищева биһигиттэн үүнэн-үөскээн таҕыстылар. Пулевой ытыыга Россия чемпионнара Рома Аржаков, Михаил Аржаков, Уйусхан, Захаров, Коля Миронов курдук эдэр оҕолор билигин даҕаны күрэхтэһэ ыта бу Хаха Херен Чурапчыны кытаанаҕы аатырда сылдьаллар. Нэһилиэк салалтата албан ааттаах биир дойдулаахтарын кэлэр көлүөнэҕэ үтүө өйдөбүл, холобур оҥостоллоругар туһулаан, кинилэр сырдык ааттарын үйэтитэр сыаллаах үйэтитии үлэтин күүскэ ыытар. Ол курдук өлбөөдүйбэт албан ааттаахтар бырайыагы олоххо киллэрэн, мэҥэ таастары туруоруу саҕаламмыт. Бу бүгүн холобур Дмитрий Петрович Коркиҥҥа кэлэн бу кини дойдутугар баттах тиҥиргэ кэлэн турабыт. Манна кини аттытыгар манна төрөөбүтэ бу үөскээбитэ уонна хахаларга аан бастаан тустууну арыйбыт бастакы тустуукпут РСФСР бастакы чемпиона биһиги биир дойдулаахпыт Алексей Ермолаев манна төрөөбүтэ үөскээбитэ манна километр курдук эргэ төрөөбүтэ бу Саха сиригэр бу Чурапчы улууһугар биир биллиилээх үөрэхтээх, бастакы үөрэхтээх киһибит Кирилл Петрович Захаров. Ону кинини кэпсиир буоллахха, кини кыыһа бу сахалартан аан бастакы оҕотох уонна бастакы лүөччүк дьахтар Вера Кирилловна Захарова бүгүн киниэхэ эмиэ мэҥэ таас туруоруохтаах. Манна чугас эмиэ бу иһир бытанда ыксыытыгар төрөөбүтэ саха дьахталлартан аан бастакы филологическай наука доктора Евдокия Никентьевна Коркина Киниэхэ эмиэ биһи мэҥэ тааһын сүүс сылын төрөөбүт күнүн көрсө төрөөбүт сиригэр көчүктэр диэхингэ туруорбуппут. Биһиэхэ биллэр көстөр Кулаковскай, Өксөкүлээх биэс киһини интеллигенцияҕа уругар хахалартан улуу дьоннору ааттыыр буоллаҕына, онтон икки киһитэ Катанах дьонноро Ол дьонноруттан биирдэстэригэр Илья Башариҥҥа биһиги эмиэ төрөөбүт сиригэр эмиэ Мэҥэн Таас туруоран турабыт. Арыы бириэмэтигэр биһиги нэһилиэктэн тоҕус холкуостан хэттэ холкуос көһүүгэ барбыт буоллаҕына икки холкуос дьоно оҕото эргэтэ хаала манна аччыктааһыны көрсүбүт буоллахтарына бу оҕолору өлөртөн быыһаабыт икки холкуос оҕотун дьааһыл аһаата оҥорбут Уус Алдаттан төрүттээх Наталья Готовцева диэҥҥэ эмиэ мэҥэ таас туруоран тураробут. Үөрүүлээх тэрээһиҥҥэ улуу тренер биир дойдулаахтара кини аатын сүгэр Чурапчытааҕы республиканскай оҕо спортивнай оскуолатын тренердэрэ кэлэн кыттыыны ыллылар. Улуу тренер Дмитрий Шкоркин аатын үйэтитиигэ оскуолаҕа үгүс элбэх үлэлэр ыытыллалар. Ол курдук научнай-практическай конференциялар, Кини аатынан сүрэхпэр доҕотторум бука бары диэн киинэ уһуллуута. Кини аатынан музей, кини аатынан оскуола, кини аатынан түөлбэбитигэр уулусса. Ону кытта үгүс элбэх ыччат именно бу куоркун эппит тылларын девиз оҥостоннор күн бүгүн үлэ-хамнас күүстүгэр куйар. Дьол көҥүл норуот иһин күүс кыайарынан сүрэх баҕатынан үөрэнэргэ сайдарга бэлэммин. Онтон биһи оҕолорбут нуучча дойдутугар тиийдэхтэринэ бу тыллары нууччалыы тиэхтээхтэр. По зову сердце готов учиться, трудиться во благо народа. Онтон атын дойдуга, омук дойдуга тиийдэхтэринэ бу тылларын анан английскайдыы тиэхтээхтэр. For the happiness of my people, I'm ready to do my best. Биһи бүгүн бу Дмитрий Петрович Коркин алааһыгар кэлэммит мэҥэ таҥас туруоруутугар кыттыаныллыбыт Дмитрий Петрович бу алааһын көрөммүт Кини сиригэр уотугар кэлэн билсэн, сирин-уотун аһатан, бу кини дойдулаахтарын кытта алтыһан сырдааҕын диэн үөрдүбүт. Онуттан бу биһиэдэ тирэнэрдэр Дмитрий Петрович Коркин үлэтин салҕыахпыт диэн оттон эрэннэрэбин. Мантан чугас сытар Таба Баалы диэн алааска сахалартан бастакы лүөччүк дьахтар Вера Захарова төрүттэрин дойдутугар эмиэ мэҥэ таас туруорулунна. Мин бэйэм нэһилиэнньэ тутуор уонна дьоһайга тутур бэйэм үөрэппит үөрэнээччилэрбэр бу маннык үлэнэн дьарыктаныахайын диэн тыл көтөхпүтүм өй санаахпытым ити билиҥҥи киһи баһылыкпыт Иван Николаевич даҕаны ыччат оскуолатын директора Вячеслав Михайлович даҕаны мин үөрэппит оҕолорум буолаллар онон дьэ ити кинилэр өйөөннөр бу идеябытын уоха киллэрэн эрэбит Вера Кирилловна түмүн аҕыйахта да уоллар көрсүү билбит иһим тыынча тоҕус саҕа уон түөрт сыллааха кэлэр ырыттаҕына оруобуна куоркитап декенин кентине кэлһэрдьибиттэрэ онно очуларга ньииба массыына ааҕатын бэйэм массыынабынан бу төрөөбүт дойдуларынан кэриппитим, сырытыннарбытым. Дьону сылдьаан үөрбүттэрэ-көппүттэрэ, махтаммыттара. Онтон кэнники Вера Кирилловна куоракка олохсуйбутун кэннэ двести микровеҥҥа олорор этэ. Онно бэйэм анаан түөрт төгүллээн кэпсэтэ киирэ сылдьыбытым. Онно кини миэхэ ахтыылары суруйан биэрбитэ, элбэх хаартыска биэрбитэ, кинигэтин бэлэхтээбитэ. Онтон Вера Кирилловны кытта төһө кылларынан үллэһэ сатаабытым диэн эчи ханаадылаах. Онно ити кини бииргэ төрөөбүттэрин уонна кини аҕатын үйэтитиигэ икки ыстатыйаны улуус хаһыытыгар суруйан таһааттарбытым. Тыйыс дьыл кулаак кытаанах киһитэ диэн аҕаларын туһунан уонна киирик кэргэттэрин туһунан сэбийдэ диэн кини оҕолорун тустарынан. Оҕолоро бэйэтэ эмиэ айас туспа историялаһыннар. Ити аҥардас Биэрэ Кирилловна эрэ буолбатах. Бу түөрт бииргэ төрөөбүттэр сэрийэ кыттыбыттара. Ол иһигэр икки кыыс Дебера Кирилловна өскөтүн лүөччүгэй буоллаҕына. Кини эдьиийэ Надежда Кирилловна Захарова хотугу пулотка байыаннай хараабыллар уонна союзниктар көмө караваннарын атаарыы айас ыарахан уонна эппиэттээх улууспатыгар кулууспалаабыта. Ону ситини Москватааҕы гидрометрологическай институт бүтэрээтэҕинэ түөрт биир сыллаах сэриигэ барбыт буолан, манна саха сэриигэ ханна да учуокка турбат. Иннинэн биир да киһи оннук киһи биһиэхэ баар этэ диэн билбэт, билиммэт. Ол ордук аны биир улахан убайдара Иннокентий Кириллович Захаров сэрии кэмигэр политругунан сылдьыбыта, сэриини Прага куоракка түмүктээбитэ. Кыра бырааттара Борис Кириллович Захаров эмиэ пулеметчигынан, хооппарынан сэрии тугун барытын толорор, эрэй муҥун барытын толору ааспыта. Онон бу дьиэ кэргэнтэн түөрт киһи эриигэ кыттыбыттара. Онтон тоҕо бу дойду эргиллэн кэлбитэхтэрэй диэн биһи эрийэстиир буоллахпытына аҕаларын Кирилл Петрович Захаровы тыһыынча тоҕус түөрт уон үс сыллаахха былаастар туталланнар хаайыахпыттара. Урукку гражданскай эрии кэмигэр үрүҥнэргэ сылдьыбыта диэн буруйдааннар. Уонна онно хаайыыга сорох Симэлиппиттэрэ даже өлүгүн дьондоругар биэрбэтэхтэрэ. Ол иһин оҕолор бу аҕабыт сэриигэ баран ээ ону сэриигэ кэлбит кэлбиппит кэннэ барбыппыт кэннэ ноот өстөөх аатыран репрессияланна диэн ону дойдубутугар тиийдэхпинэ биһигини туох да үчүгэй күүппэт диэн өйгө кэлбит буолуохтарын сөп. Ону ити хаамай хорсуннара хаамай дойдутугар тардыһыылаахтара Биэрэ Кирилловна эрэ кэлэн биһиэхэ монолог сыйбыта. Атын үс оҕоон так соҕуруу киин нуучча иһигэр олохсуйанынна олохтоох дирим булбуттара. Оҕордугунан бу үрдээх баай историялаах дьиэ кэргэн онон тон бу бэйэбит үтүө дьоммутун үйэтитии биһи ытык иэспит ол иһинтэн бу баарбыт тухары бу хайысха биһи үлэлиэхтээхпит тимин токун. Бу турар өтөххө биһи өбүгэлэрбит Хакараптар

Ол аата биһиги Бүөрэ Кириллэбинэлиин мин эһээлэрбит бииргэ төрөөбүт дьон буолаллар. Ол аата хос эһээбин Денис биир. Бүөрэ Кириллэбинэни оттон бары кини суруйууларыттан, кини ааҕыыларыттан бары билэр буолуохтааххыт. Онтон мин буоллаҕына кинини олох сирэй хаста да көрсөн кэпсэппит, аймах быһыытынан эмиэ билсибит киһибин. Ол курдук мин аҕам Балта Софья Васильевна Захарова диэн куоракка олорбута. Ол Софья Васильевна Вера Кирилловна илин бу үрдээҕин аймарҕаһан бэйэ-бэйэлэригэр сылдьыһар этилэр. Онно мин устудьуон сылларга эдьиийбэр кэлэ Вера Кирилловнаны элбэхтэ көрсүбүтүм уонна бу Борокуоппай Хакаров кыыһа дуо диэн ыйытан дьоннорбун, эргэлэрбин барытын сураҕалаһар этэ. Мин ийэм Дьячковская Мария Михайловна Дьячковская Михаил Иванович диэн аҕата бу Кытаанах нэһилиэгигэр сэрии сылларыгар Сэбиэттээн олорбута. Бу кини кэргэнэ Мавра Кирилловна Захарова Дьячковская бу минтэн эбэм буолар. Бу Вера Кирилловна эдьиийэ Захаровтар улахан кыыстара. Онон то бу биһиги Вера Кирилловна түмүн оҕо сылдьаммын көрөрөсүн гынан баан бу маннык аймах хаан диэн наһаа онну улаханнык туохтааҕа этибит көнөрү кэлэн дьоммор сылдьан эдьиийбэр игин куруук кэллэҕинэ чэйдээн ииннээн көрөн истэн барар буолар этэ мин оодук улахан аймахпыт буоллаа буолу дии санаабаттаҕын этим тоһонон кытаанах нэһилиэгин баһылыгар дьаһалтатыгар бу тэрээһини ааптардаан оттон инициатива көтөхпүт мин ордук бу Кытаанах нэһилиэгэр Николай Федорович Сибинниковка бу кини идиэйэтинэн дьонугар сэргэтигэр бу тылын тиэртэн бу маннык дьаһал ыытарбытыгар наһаа дьэринник махтанабын үчүгэй доруобай буолуоххайын бары куруук манык түмсүөххэйин донорбутун куруук өйдүөхүн өйдүөххэйин Бу курдук кыайыы хэттон биэс сылынан сэрии кэмин оҕото, улуу тренер, педагог Дмитрий Петрович Коркин, Аҕа дойду улуу сэриитин кыттыылааҕа байыаннай лүөччүк Вера Кирилловна Захарова, онтон да атын кытаанах нэһилиэгиттэн төрүттээх улуу дьон ааттарын кэлэр кэнчээри ыччакка бу мэҥэ таастар кэрэһилии туруохтара.